Eh, madam, gĩtonga. Mwayo mũno. Rĩrĩ rĩraingĩra. Hau kwĩna rũkũngũ atĩa Ngai? Ithe maitũ iracoka gũkũ. Tena na maũndũ ma rũkũngũ. Ta makacana cana umaga kĩnjĩra ta tũthiaga kahawa ngandũ. Kũhenania. Wena tokorwo nĩwe ũkũmwĩraga ũguo wa kĩraigirwo ndũtige kũhenania. Niĩ ngenda sana sana. We no aregirwo nginya nĩ athuri othe. Ũmenye warega kũmwĩtĩkĩrĩra haha, ndũkendwo rĩngĩ. We kwanja ũrorete menopause nĩ ha? O niĩ? O we? Wagĩrĩirwo ũtige gũkomera matũ ũguo ũkoragwo ũkomeire matũ we. Maũndũ ma sana sana ndirenda. Sana sana mwanake mũthaka ũguo we? Kwanja cũcũ mũkũrũ tawe ũkamwenda? Ũcio nĩ thĩna waku gũtũra ũrumanĩte. Ndiakũhenania no reke ngwĩre okorwo nĩ kĩama okorwo ndũraheni okorwo ti itherũ rĩrĩa rĩaku. wagĩrĩirwo ũingĩre mũbango-inĩ ũcio tondũ ona kwanja marika maya maitũ tũrorete mano postarwa nginya njuĩrĩ yaku nĩ yambĩtie gũtinĩka hĩaraini nĩ thirire kana ũrona atĩa reke tinĩke no niĩ sana sana ndikũmwenda kũrĩra gũkũ kumĩria rwara gũkũ ndirenda kĩrora kana nĩ raruta wĩra

nĩwe ndĩraigua ndĩraigua kĩndũ ku ngarigua atĩrĩrĩ no ũcio Rĩu tũraikara thĩ ngahurũka haha ĩ Ii, kũnoga nĩ kũnoga Mm. na kawagĩikara nja nĩkĩ Mm, rĩu rĩ ndageria gwĩciria ngeyũria atĩrĩrĩ thĩna ũyũ ũgathira rĩ ngwĩraga atĩrĩrĩ kanji mũriũ wa niĩ hmm? ciũria imwe ũgatigaga kwĩyũria tondũ weyũria ciũria imwe nĩ ikwaga anja no njũria atĩrĩrĩ mami biũ biũ rĩ karĩ ndathirĩirio thĩna ngwĩraga mũriũ wakwa ndũgecokie nĩ stress iria ndĩ nacio mama cia kĩ ningĩ kiro ũguo ngeciria ngeyũria atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ koragwo twarũgirwo kana nĩ kĩĩ Atĩrĩrĩ, ngwĩraga ũgatiga kũmaka. Ningĩ ona Ngai nĩ mwega nĩ akũhete hinya wa kũhota kũrĩmia kũu ũrarĩmia. Na nĩ ngwĩraga ndũgecokie. Ndiũĩ ũrecokia nĩkĩ. Rĩu hingo ciothe mathĩna, mathĩna, mathĩna, gũthiĩ kũrĩmia kwene ũkĩrumagwo, ũkĩnyararagwo. Atĩrĩrĩ, reke ngwĩre, no nginya ũgiginyane, tũgiginyane nginya Ngai oke. Na ngwĩraga mũndũ ndangĩrutia kũhaica mũtĩ na igũrũ aikũrũke. No mũhaka ũrutie thĩ wĩke atĩa? Wambate. Rĩu ũguo ũreka hanini hanini kũrĩmia kũrĩmia rĩ, nake Ngai hĩndĩ ĩno ũratua kũnoga nake nĩkĩo kĩambĩrĩria gĩake, koguo ndũkamake. Ũguo nĩ ndaigua mamu. Ĩĩ. No kaĩ. Ha nĩ ngwenda kũnyitĩrwo rĩu na njĩra nene. Niĩ ngũnyitagĩra nginya na mahoya, na gũgũtara. Gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta wage mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ. Niĩ nyendaga ũgĩe na mwĩhoko. Na tondũ Ngai witũ no egũka rĩ, ũramakio nĩkĩ? Ta reke ngũgĩrĩre irio ĩ. Wĩciria wĩ mũhũnu mũriũ wa niĩ. Mũriũ wa niĩ.

SG. Nyone kwa yo. Genevieve weko. Etagwo Genevieve. Etagwo Genevieve. No guo heku. Ndarĩ kuo mũthĩ nĩkĩo kwendaga. Eka ũndũ kwendaga gũteithia. Ngũteithie. Na ndũgakorwo nĩ mbeca oka kũngomba tondũ nĩguo mũmenyeretie ũrĩ mũkombagia atumia ene mbeca. Nĩkĩ wagĩra? Chao na ndirĩ na ũkombi. Mm. No nĩ ndĩrenda ũndeithie ũrĩa Genevieve angĩingĩra box. Haiya. Githĩ no arie ndũrĩ na hakiri ũguo sana sana. He, rĩu rĩ, Mm. ndũnjũria na ndagĩtarĩ haha. Ũndũ wa mbere reke ngwĩre sana sana. Okorwo nĩ ũkwenda Genevieve aingĩre box yaku. Mhm. Kĩndũ kĩa mbere okorwo no aingĩre wabici. Mwĩrĩhagĩre tũindo ta tũ success card. Tũindo ta tũmahũa. Tũindo ta tũchocolate ũkaiga na thĩ wa keyboard ĩyo yake. Ona thikũ igĩrĩ atangĩkĩraria. Serious. Haiya kaingĩ kũhenya. Yaani ndũrani trust ndĩ haha. I trust you. Okay. cokia ihiga rĩu ndakwĩra wambĩrĩre ma 6 ko ko ũraigua na ng'ong'o mũndũ Rĩu no kĩrĩ na ndakũria- matũ manene ndakũria atĩrĩ QC rĩu wĩ mũrata wa nakũ we wĩikarĩtie ndina hau ndaruta wĩra ũyũ wothe wa kũbanga na ndũngĩndeithia rĩu rĩ nĩ ũrenda gwĩtua supervisor na we wĩ wĩra-inĩ wa kũruta wĩra na, mo- na hinya wa mwĩrĩ niĩ naniĩ ngeciria ndĩreciririe tũrona wĩra ũyũ rĩu ningĩ ndona wĩra ndũrenda kwa- gwathwo ũrenda rĩu ningĩ ndehe mwene agwathe we ndigũkorwo wa mũhono na ndirĩ mũhono banga banga banga banga enda ũrĩkie tũthiĩ handũ zabezi woe mbeca icio ũngombere ũkĩrana na mbia cia mĩthenya ĩrĩ atĩrĩrĩ Nĩkĩĩ? Nĩkĩĩ mahĩndĩ? Atĩ ũkĩnjũria nĩkĩĩ mahĩndĩ? Ũyũ we ciana wĩra ũngĩrutwo nĩ andũ aigana ũyũ ndĩraruta ndĩ nyika? Rĩu haha he wĩra ũrutĩte. Arabu tamba ũnjĩre atĩ maya mahiga nĩkĩĩ mekire? Wenyũrire maya ũgĩka Mau atĩa? nĩ ekũrĩha. Agũthithagia akĩmenyaga nĩ ekũrĩha. Nĩ ekũrengwo mbeca. Wĩra waku nĩ kũruta wĩra kana nĩ kwenyũranga mahiga? Reke ngwĩre QC. Ehe. Wĩra wa kũrutwo wega ũmenye we nĩwe ngũria. Niĩ nĩ ndĩramenya no rĩu niĩ tũtikũranio ũndũ mbeca ciake nĩcio atekũnengerwo. Rĩu rĩ, ihiga nĩ rĩ- nĩ- nĩ- rĩ muoyo? Nĩ mũndũ? Rĩtirĩ muoyo no rĩu wakĩũraga na rĩgũrĩtwo na kosti rĩ. Tarora marĩa mahiga marĩa me harĩa. Marĩa nĩ menyũkangu. Ũroragia wakĩ na wĩra ũrakĩrĩ ũhana kwĩna andũ angĩ maiyũrĩte Reke kwĩra ngwĩre QC. mangĩraruta wĩra. Thĩna nĩ mũru. Thĩna nĩ mũru ũratũma njĩke ũũ. Rĩkia nĩ mũru kwĩ No nĩ atĩrĩrĩ, eh? Ngai wa mũthĩni.

Ĩni, ngiri ithano nyambe kwenja ngathondekwo ndwari ici ciakwa, ũrona nginya nĩ ciambĩtie kumana, cianyiha mũno ngiri ithatũ. Ũkĩ reke njethe magana merĩ ma down payment. Atĩ magana merĩ? Tarĩ njũgũ ndĩrathiĩ kũgũra? No nĩ ekũingĩra box? Ndũni trust, ndĩrakwĩra thikũ igĩrĩ itigũthira, wanganja icio ithano thikũ igĩrĩ itingĩthira. Reke ndonye wabici ngũrehere. Aya, na nĩ njetereire haha, ndũgaikare mũno. nĩokokie na hau ona ĩno ũkokie ta he mbeca ciakwa banga ihiga rĩu wega ah ona ĩno ũbange gũtirĩ mbeca ingĩ neana mũthenya wĩ nuthu banga mahiga tondũ rĩu ona mũrĩ hina niĩ ũkĩũĩ niĩ ti niĩ ndĩrarĩha rĩu reke ngwĩre kanji onokorwo wĩ mũrata witũ kana wĩ mũrata wakwa ndũngĩbanga ihiga ũũ arabu uge atĩ nĩwarĩkia wĩra ta iga ihiga rĩrĩ wega noguo ũramarekania nĩkĩo ũranyũra mahiga ũramenyũra ũkĩendaga ona ikinya. kĩũnũhu nĩ ũrĩ wewe ũthomeire kĩũnũhu ta kothi Awe, aca kici nĩ ũkira tiakora kana ngũgũthera. aca kĩũnũhu nĩ ũrĩ seriously ona twĩ ngeca noguo woragire mahiga mene mana na woire igũrũ ũkĩringithia ũguo ngĩonaga ndĩteithie ona na kĩ wakĩmena wĩra rĩ ũtonete wa karamu nĩ ũrĩkĩmena ũyũ Rĩu ta rĩu we rĩu wĩikarĩtie ndina hau nĩkĩ weka nienda hau? yakwa no itinio no itinio nĩ cai na indathi ũguo na ndakorwo na kĩbaũ niĩ ndiramaka ĩno nda yaku nda ya kũrĩa nyama kiro no mwaka woe mahiga Ta mu- ta muoni ũrĩa gũthongithia mau ona mau arutete atĩ ũngĩona ũguo nĩ rĩrĩa rĩna thĩ rĩtarĩ ibange wega nĩ ekũruta maya gũk- maya gũkĩanjia we ndarĩ thĩna wa wĩra ona tiga nĩ niĩ airaga itamenya atũranagia kĩ maya nĩ twarĩkia gũthoma nawe he kũndũ kũngĩ wathire kũhĩgĩra na kũu Kana rĩ? Athikĩrĩria aira mũngirĩre. Ũrece nĩ ndithũra ndĩrahũthĩra gũkũ. Ũtwĩra ndĩraruta haha. Ndĩrakwĩra Bullshit! atĩrĩ, no mũhaka mahiga Gĩkinya marĩa nyũmba mahi- akore mbeca ciakwa we. ũkore mbeca ciaku Maĩ ũyũ ũraigua? nĩ ũkũrengwo mbia cia mahiga marĩa woraga We ngirĩra. Thiĩ ũkĩũmaga. nĩ kanyuma mũigũ kanji nyuma mũigũ nĩ agũrũka mũthayĩ waku tiga gũtara reke oke aiyũrie mahiga gũkũ abange wega arega kũrehe ndaka- ndagatwarĩrwo mbeca igabunjĩka ciothe hau karĩma ona no ũrage mangĩ merĩ ũige hau eke atĩ

tondũ haha hena ũhoro mũhiũ mũri ũyũ wakwa rĩ ena meciria maingĩ mũno nginya makamũkĩra Ah, niki kiuru na ndangigera ngero muturire wake ngwire ona ithu guo kurona turugamite nikutumite kunene muno nginya twigakinya ha arathi na kunuru arathi na guo kanyururio ni aratake akerwo maya riu ri mwana ũyũ wakwa ndimumagiriria muno na ona kumumiriria kuu ni ndona ta ku- ona gũtiramũteithia tondũ ndaraigua kũringana na maũndũ marĩa arona hihi angĩgerera koguo ndagwĩta nĩgetha ũmũ- ũmũmĩrĩrie ona tiga itarenda nyina wa kana amenye kana ndĩ gũkũ rĩ ona no tũngĩũka nake atĩrĩrĩ Ĩĩ. nĩ ona korwo muoka na nyina wa kana nĩguo ingĩakena mũno mũigue ciugo icio ndĩraiga mũinyuerĩ mũcoke mũthi mũmwarĩrie mũinyuerĩ nĩgetha one hena ũritũ ũcio tu Oh, hau rĩ Ĩĩ. no akakĩhikanĩtie Rĩu rĩ, ta makanie nĩma no ũmake. Rĩu nĩ cia kũhikania tũkwamba kwaria ĩ, kana nĩ cia gũti- nĩ cia kũmũtirĩra mũtũrĩre wake? nĩ ngwaria nake mũtũrĩre wake ũkũrũgama wega ngũrũgama nake na twarie nake na nyina wa kana tũngĩonana hamwe na nĩ ekũrũgama nĩ tondũ githĩ ndathomete Ĩĩ, gũthoma ũkĩũĩ nĩ athomete biũ we. Mm. Nĩwahika- nĩwahikire hithe makatiga kwamba gũka gũthũkia ngoro he maũndũ matangĩario ihinda rĩ- rĩ- rĩngĩ ta rĩu ti ihinda rĩa kwaria maũndũ ta macio ũroka kũnjũria tiga nyina akana tũtoima nake rĩ ona ningĩ oka nake tiga wanjĩta na haraka atĩrĩrĩ njũĩ ndũngĩenda amenye na no kwĩyugithia na korwo muoka nake rĩ ingĩakena mũno tondũ mwana ũcio mũngĩmwarĩria mũrĩ inyuerĩ nĩ ekuona hena ũritũ Atukania na maũndũ marĩa niĩ ndĩmwaragĩria, nĩekuona hena ũritũ. Ah, hau ũhoro ũcio nĩ ngwaria nake wega biũ o na nyina wa kana nĩ ngũka nake twarie nake o gwakwa ahorere na nĩ ekũrũgama na weterere ũguo nĩ ekũrũgama Mm. ĩ ekũruta wĩra na nĩ egũkona maũndũ mega biũ Nĩ ndakena mũno Ĩĩ, mũ- gũgwĩta ũgoka na ruo. ĩ mũtũrĩre ũyũ nĩ ekũrũgama o na ithuĩ angĩkorwo nĩ tũrũgamĩte rĩ tikĩna ũhoro eke thiĩ o mũciĩ nĩ tũgũtũngana nake na nĩ ngwaria nake

taikara thĩ taikara thĩ ndĩ na ũndũ ĩĩ ikara thĩ ndĩ na ũndũ ndenda twarie ah, gĩtũmi kĩa njũke rĩ mm. ndĩ na gĩtũmi mm-hmm. mũtũrĩre rĩ wanjagĩrĩrio hanini o hanini o hanini mũndũ agakorwo na mathĩna mathĩna mathĩna nginya ũgakinya mũico Rĩu rĩ mũthee rĩ ndirarega ũguo othe ũroiga nĩ ũraria ciugo cia cia bata no ndĩreyũria atĩrĩrĩ niĩ mwene nĩ ndathomithirio na ndĩ mũthomu ndathomaga ngatuĩka wa kũrutaga mawĩra maya kerĩ rĩ maitũ e hau ndarĩ na hinya nĩ nĩ arorete igũrũ rĩu nĩ wona wĩra ũrĩa ndĩraruta nda- ndanjire gũ- gũ- gũbanga ma- makĩrĩa mahiga maya gũkũ guothe mũndũ wa kĩrathi gĩakwa rĩ a man of my, my caliber no atuĩke wa kũruta wĩra ũyũ araruta Ai. Ah, tiga gũkorwo wĩ na hinya onaga wonaga anene manjĩrĩirio hanini ikinya rĩmwe rĩmwe rĩmwe akaruta wĩra tarora kinya kĩara tiga kũmaka gĩkĩ nĩ tarora kinya gĩkũhona kĩara nĩ kĩmondeku gĩkĩ kĩara nĩ gĩkũhona na gĩkĩ nĩ gĩkandĩka gĩkĩ gĩgakorwo kĩhonete na gĩkandĩka, githĩ ndũrĩ mũthomu? Nĩ gĩkandĩka. Kwoguo thiĩ kahora kahora kahora.